Salam mähribanlarym hemmäňiz ýazýaňyz gördüňizmi gördüňizmi gördüm we jogap beresim gelýär hemme aýdymy cover etmek mümkin däl diýen sözüň üstünde durmak isleýän birinjiden a iki müň ýigrimi dördünji ýylda awtorsky hit bolan aýdymlarym bar muny hemmäňiz bilýänsiňiz ikinjidenem men dekabr aýynda dekabr aýyň özünde üç sany awtorsky aýdym çykardym. Birinji, Hajy Ýazmämmedow ýalan dünýä, ikinji, Sag bol durmuş, üçünji, Şol gije. We meň öz awtorski aýdymlarymyň daşyndan bolsa, siz isleýäniňiz üçin men kawer aýdym hödürleýän. Sebäbi siz halaýaňyz we meň hemme aýdan kawerlerim milliondan geçýär. Siz başarýaňyzmy? Sizem şeýle görülme alyp bilýäňizmi? Onda sizem aýdyň. Onda arasynda kawer sizem aýdyň. başarýan bolsaňyz, beýle aňsat bolsa. We men Hudaýa şükür, şu mada çenli terjimetäçde bir aýdymy alyp türkmene öwrüp aýtdy diýip hiç zadym ýokdur, Hudaýa şükür. Siz ýaly bir aýdym alyp türkmene öwrüp aýdamok. Haladymmy, şul aýdymy haladymmy, şo bolşy ýaly kawr edip aýtýan. Men öz aýdymym diýip türkmene öwrüp aýdamok siz ýaly. Şoň üçin diýjek sözüňizi azajyk özüňize serediňde onoň diýip gürläň. We salýuda gelsek, kimiň näwagt ýok bolup, kimiň az wagtlyk ýyldyz boljagyny ony diňe Hudaý bilýär. Senem bilip bilmeýäň, menem bilip bilmeýän. Men mydama ýyldyz bolup gelerin diýip, men özüme diýip bilmeýän mysal üçin. Ony hiç kim diýip bilmeýär. Şoň üçin Hudaýyň elindäki zady mydama ýyldyz bolmak we wagtlaýyn bolmak we diýip Hudaýa şükür az wagtyň içinde tanaldym we yzynam nesip bolsa alyp çykaryn.

Aňyrky, aňyrky bar-a aýalyň däli gyz. Hawa, ony häzir özüm alyp giderin. Bolýa.
Sebäbi
ol meňem söýgüli. Gaýrat et.
Oho!
Gelin sağman. No, o, gelin.
Bir zat sorajaktym, akşama näme nahar ediň? Akşama mi?
Ey, bilemok. Näme nahar etjek bolam?
Näýilim, unaş bişireýinmi, ýa kakmaç edeýinmi?
Unaş ede. Wapşe de çorba etseň näli?
Çorbamy? Has aňsat bişirýär. Gowy pikir. Bolýar. Wapşe de hiç zat bişirme. Men aç däl.
Aç däl. Bolýanna. Çaý goýaýynmy? Çaý içeli. Çaý zat goý, hä. Kino görelimi? Melodrama göräýelmi? Ýok, baý.
Melodrama däl. Uruşly kino, boýewik kino göreli. Bolýar, bolýar. Onda Jeki Çan göräýelimi?
Aýal maşgala erkegi diňe söýgi bilen ýeňýär. Biz erkeklerem zenan maşgalalary diňe söýgi bilen ýeňmeli. Bolýa. Mant edäý. Mant iýeli. Ondan soňam türk serial, türk kino göreris.
Gowy pikir. Türk serial bilen gowy gider. Kakras ejeň dagam welä köpüräk eder.
Näme olam nä gowlukmy. Gowulyk bolmay dost. Hä nädip janyň bir sagmy. Kelläm ýarylyp gelýärde kellem atylyp gelýärow. Kelläň arýamy.
Kelläň arýamy. Bir gyz bilen gürleşýädim da. Aha. Oň bilen sögüşdim. Onnoň.
Indem baryp şony aňymdan çykaryp bilemogarow. Diňe şoň pikirini edip gezýänarow. Diňe aňymda şolow. Ýatsamam şol, tursamam şol, ýöresemem şol. Aňymdan çykanogow şolow, indi şo söýüşýänimow. Öw agam bir zadyň üstünden barmankaň psihiatra görünäýmeli-la-ow. Gitdim-laý düýn Dursun psihiatr diýip bir dogtoryň ýanyna baryp gaýtdym-laý. Onnoň näme boldy?
Öw agam. Näme boldy?
Indem şo psihiatry ýadymdan çykaryp bilemok-a. Muhammet men Gülem bilen surata çyraýda.
Oý. Gül nirde? Hany gül? Hany gül?
Hany gül? Şa koydum can. Ben bayo. Şa koydum. Yo, çık ben salon be. Hebe, hani men gülüm? Hani men gülüm? Hemme kişa gül verdi, yine bana ne için gül verildi? Hani men gülüm? Bana gül vermeli, gül düşünýän, gül. Gül alyp bermeli.

Sizeýem şägirtler müň şägirdo. Has golaý bolýada. Bal süýji baldan baly diýýäler. Siz meň agtyjaklarym bolýaňyzlar. Atamyz tapdyk atamyz.
Azat şägirt. Halypa.
Degişmejik aýdyp beren. Öňem biriň ady Aýaz ekeni. Aha.
Onam aý bir gep sorapdyr. Jigim adyň näme diýip, olam Aýaz diýipdir-de. Aha. Ha, bolupdyr da, ýene 30 ýyldan Aýaz baba bolýan-da diýýär. Aý.
Dikim. Ine muň üçin hem kän zähmet çekdim. Bulam şägirdimiň şägirdi. Ýöne özümem kän işledim muň üstünde-le. A bir zatlar aýt. Ippodromyň ýanynda ýaşaýan bir daýzadan interwýu alýarlar diýdi. Ekolo at ýatan ýanynda ýaşaýan. Olaň ýankydan interwýu alyp gelince, bu atlaryň kiçňemesi, bu çapyşyklar, toýnaklaryň sesleri, goh-poh, siziň ýaşaýyş, durmuş şertleriňize päsgel berenokmy diýýär. Ýok!
Geçip gidipdir. Nädip ýazylan? Gelniň ady telefonyň kontaktynda.
Meň gelnim. O, kontaktynda.
Näme diýip ýazylan? Ezizim diýip ýazylan, ha? Meňkide ady ýazylan. Siziňkide gelniňiziň tapawudy ýok. Söýgüliňiziň ady telefonyňyzda näme diýip ýazylan? Kommentariýada belläň.
Kaka, seni gujaklaýyn. Pulum ýok meň. Meni hem ejeň gujaklady. Bar şondan soraý.

Aglama jigim, aglama. Mert bol. Hudaýa şükür eda ho. Eliň bar, aýagyň bar. Bir ýerde durma, diňe hereketde bol. Alga ber, alga ber. Durjak ýeri ýok agam. Aýagyma basyp otyrsyň-a.